yi pfuka or ku beef-a or ku delela or ku hlanganya gwavulani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla despite ti warnings leti a nga nyikiwa tona yes mhani lets go three hours ago a fika a tsala leswi landzelaka munhu wo baleka ku chayeliweni Wa tikomba street god a ku kombisa General Gwavulani a ti a nga a vurisa hi vest leyi a nga yi mbala leya yingwe leyi diyimani ya muhlovo wa yingwe na e e e e yes man na timphaxani laha hansi laha Gwavulani ti fika laniwani hi ku hlundzuka hi ku vona ku ri a misa leyiwa i nga rhangeli ku swi twisisa leswi a diyimani a vulavulaka swona ti fika laha ti tsala leswi landzelaka ni pfulela ti-pitbull kumbe njhani hi nyamisoro ingaku se u na ri vutlakumba i le ku vutiseni ku a va humesa timbyana ti landza nyamisoro ti landza nyamisoro ti ya yi lumetela na sangoma ya ka gaza ti ya yi lumetela ti yi luma na mabalansi lama na hinkwaswo leswi leswi yi nga tshemba hi swona ende tirha ntirho wa n'wina lowu ni mi hakelaku wona. na team ya n'wina please ya la a nga se hi hlamusela ku va hi sala vo fanele va va ndla va va tlhengula misa lwa hi ndlela yin'wana xi mixele henhla a hi voneni ku ku endzhaka lani la two hours ago ni fike ni nghena la general gwavulani ndi tagga post ya sangoma ya ka gaza aka nyamisoro wa ka gaza ndi tsala leswi landzelaka Ndzi tsala ku ni n'wi endla yini mpela vaakatiko ni byeleni coz ni n'wi nyike warning last but ingaku i madzinga ndleve ma swi twa ni ti rhanga ti ku nyika warning a nge le ku tweni dee mhani tindleve letiya ta yena a ti fanele ti boxiwa ti vekeriwa tisuruvela kumbe hi khuwa a ti ta twa mhani ivi hi tsala ku ni pfulela timbyana ku fana na luya wa lembe ra kan'we ni nga n'wi holisa mudende for six months. ya loko mi langusa laniwani kumbe lowu lowu wa kan'we ni nga n'wi holisa mudende six months hi ku ya hi mina la byi nga va byi karhi byi vula king taba hi ku ni hi ku ku na maveriveri ya ku hi ku ya hi king taba yi ri yona yi yo rhungiwile strong hi va yi sava mani va gwavilana so la ri nga ta ku hlamusela swona ku. kumbe ni endla leswi ni nga tshama ni swi endlela Dee-man luya ku a hola mudende for six months na a ni ma tsundzuka e King Ndaba a nga ri a yi tshovekini tshovekini so obvious loko i tshoveke i nga ha koti ku tirhela i vi i ya jika na le xibedhlele obvious va ku supply-a mudende ivi ivi ni tlhe ni vuyela ni tumbeta. ni n'wi hlekisa ku fana na luya wa hala ku ya a bambini ke. Vulavulani vaFarisi na Vayuda. Hala bambini hala ni nga ri vula hala ka Sikhunyana and hala ka Sikhunyana ku ku tshama caterpillar ku tshama G_P the catapiller so a ni mu tsundzuka ku na nkama lowu G_P the catapiller a nga fika a vulavula a vulavula a vulavula ivi a huma endleleni Dieman loko a huma endleleni a swi teka nkarhi wo leha Dieman a nga complain-anga hi ku hiseriwa yindlu hi ndlela yeleyo so hi leswi mina ni twaka onge ri. hi leswi a vulaka swona Dlemmani General Kwavulan la a hi leswi ni ngo i vula swona okay yes so loko mi langutisa lanuwani xisa lexiwa xi le ku n'wi nyikeni ka tiwoni mara i nga ri Dlemmani a nge le ku tweni tinhlolo ta yena ti pfale tindleve leti a nge le ku tweni kahle. Eh, one hour ago ti se ti vuya laniwani ti fika ti tag-a yena sangoma wa ka gaza aka nyamsoro wa ka gaza or misathanyoko wa ka gaza this is the last brotherly warning funny boy fana boy ivi ti tlhe ti tag-a fiction laha i brother loni i warning yo hetelela ya vuboti hi ku ya hi hi rixaka hi ku ya hi hi. hi n'wana wa le kaya ni ku ni ku byela leswaku ri leyi i warning yo hetelela Fickson khuza buti wa wena u ta ni khomisa mababa hi mavoko ku ve ni ni muchayi wa ogene a kerekeni loko mi swi vona laniwa dzimana a hi byela Fickson ku Fickson a ni hi vanhu van'we la va zamazamaka swa va endlaka sweswi swa ti-comedian Fiction at least xa zama nyana ku endla comedian hi swi swa swa swa swa swa kahle nyana swi a swi pfuki vanhu mara leyi sangoma ya ka gaza yi tshama yi kha yi pfuketela vanhu ku yona yi le ku busy yi le ku profit-eni ka vanhu va la ka gaza la yi profit-a na profit-a yi profit-a na vanhu va wrong a va ta yi khathaphula strong last time ya ha ku profit-a. a ya ku tshama yi profeta xingirhangani la i va nga swi twisisi ka xingirhangani a yi byela ku a nga swi lavi ku yi hamba yi n'wi profeta ivi a va rivalelana kwala i nga ri swi tikomba i nga ri a nge le ku tweni muyisa loyi ene ku va a tshika ku profeta loyi swi komba ku i ku hela ka content ya yena le ka TikTok leyi. Eeh so Gman u ri hayi Ferguson khuza e e mfana wa wena la hi ku i ta ku khomisa e magija hi mavoko ene loko u khoma magija hi mavoko u tlhela a khoma organ ya le kerekeni it won't be nice okay la hansi la yes the video ya general Kwavulana a karhi a address-a mhaka leyi for the last time a karhi a hlamusela ku how dangerous he is. i kahle and wa smiler ka social media mara behind the scene is very dangerous so sangoma ka gaza yi fanele va yi va careful ivi endzhaku ka sweswo sangoma ya ka gaza yi tlhela yi vuya nakambe yi vuyela general gwavulani hi ku tindleve a ti twi three hours ago yi fika yi tsala ku salary ya ka xilumani yi pandzisa nhloko. ivi a hleka la dyi mani a va kombisa General Gwavulani la loko mi langutisa General Gwavulani la yona yi tikomba i nga ri yi na nkingha mara a hi nkingha hi loko munhu a xuta a phiki i maphozele ya kona ya yona General Gwavulani hi ndlela yaleyo ivi laha ka ti-comments xi fika xin'wana Jamaica Heavy Man xi ku u ta rhungiwa dot com wa swi twa ku ri u ta rhungiwa yini u ta rhungiwa ku ze ku va valwa. Ee, se ei o ka a nga ha twi timhaka. Ivi muxe nkuna leyi fe ku tindleve ti kwihi hi tlhelela ku languseni ka Jalel Gwavulani hi kuma ku ene hi ku haha tindleve kumbe yo ka yi nga ha phozangi swona ha ti kona tindleve mhani heyi. se loko mi swi vona hi ndlela yaleyo sangomhaka Gaza heyi a i nga ri yini ku na leswi na yona yi nga tshemba swona kumbexana na yona yi ku chayeriweni se ya xi tiva xifula or na tilo ya na mfukuzana maybe yi ta tilwela loko va yi rhunga yi ta vona pulani ku endlisa ku yini ya race kumbexana yona obvious maybe se yi na ntokoloxi ku loko va ku va yi lavalava loko va ku va yi rhunga va rhunga mutokoloxi liya instead of yona a hi tivi. okay here's the video ya General Gwabulani yi karhi yi endla yini yi karhi yi n'wi vona strong
avuxeni masha wa fare sina va yona hey guys ma vona ku hi ri lomu ka social media leyi hi zama ku ndla ku hi va hi va vanhu va ku hi kota ku vanhu van'wani va kota ku va hi tolovela hi kota ku hanya cause evuton'wini a ni a hi vutomi swa ku i ri munhu hanya hi ku chaviwa no no no no munhu a nga chaviwi ende van'wani i nga kuma ku a vo hi chava loko hi ta ta vo hi hlonipha ma swi twisisa cause vutomi ku hava nhenha nhenha ku hava nhenha i nga wisiwa hi xi xitsongo ende vanhu loko va ku hlonipha a swi vuli ku va ku chava. they respect you because they love you they like you they understand you so hi nghena ka social media hi avoida leswa swa ku hi chaviwa cause vutomi lebyi byi hanyaka sayitini a byi tsakisi na swintsongo lako hi masave byo hanya u munhu ma twisisa se van'wana va file nga ku e um wo va vanhu njhe hence vanhu njhe munhu la nga a chavaka a nga na nkoka i munhu la nga na mali hina va general hi na mali ho phanga khuzani mfana loyi wa n'wina loyi wo sangoma ka gaza serious a ni swi lava fana na mesa luyani hi nga n'wi horisa mudende for for six months a ni swi lava futa fana na luwa wahala ni nga n'wi tumbeta ni nga n'wi lahleketa na un'wana ni nga n'wi hehlutaka ni nga swi vuli ti-history cause a ni hi nge vavula ti-history se a ti pfuni nchumu hi vavula hi leswi nga endlekaka at any time ma twisisa leri a ni ku lembe ro sungula kahlekahle since 2016 ni nga helaku ni nga yanga jele mara mfana loyi sanghoma loyiwa hoyi me ni tumbeti a ni tumbeti i ni sala ndzhaku ni ta n'wi karhata sanghoma ya kasi ni ta ku lahlekisa boy ta ku tumbeta ni ta ku tumbeta ni general mina general gwavulani hmm? nkavi leyi ya mathekisi ya hala ka homu hala nkave ya renke leyi sangoma ya ka gaza nga ndli ku loko ni tlela ni tlela hi wena ni khongela ni khongela ku ta wena ka mukhongela ya mina um ta ku lahlekisa sangoma ya ka gaza wa wu twi timbyana ni pfulerile minyana swimakwa nkarhi luwani swi ku hutela wo hutela kwahala ni hata ni pfala se la ni pfulele ti-pitbull ku za ni fana boy mani i ri ni baleke ku chayeriweni baleke ku chayeriweni mina ni chayeriwa kwihi garagasted huner leleke kwata ku kwata sangoma ya gaza efikisoni khuza buti wa wena khuza buti wa wena hi leyi le mazenction khuzani mfana wa n'wina tshinya vantshwa khuzani mfana wa n'wina o oh, mfawu loyi wani ta n'wi rhunga mina ta ku rhunga nandzweni ta ku lahlekisa ta ku tumbeta Oh. ni ta hlamba koka ni yi koti loko a ni ri nkuna ni ta ku ta ku bulusa tinyungu letiwa ku nga ha yimi michini ni sala ni rhunga vavasati va wena swichelani swa wena mi general i ta ni yisa jele n'wi khuzeni fanelo a nga twi loyisa nghoma ka goza a nga twi Ngati. Hmm. Ta ku marinate nandzweni. Na mbilu yin'wana na mbilu yo biha ngopfu. Na mi n'wini wa yona mbilu leyi a ni ti rhandzi. A ni ti rhandzi na mi n'wini wa mbilu leyi. A ni ti rhandzi. A ni ti rhandzi. A ni tswariwanga kahle. Tswariwanga kahle mina. loko ni tswariwa ku ri na madoctor yo ringana seven a na ta spray those people a tiyeta va ka va la ku it's either ku fambile or ku fambani mara ni saveka khuzani mfanelo hi wona yi nga hetelela ni ta dlaya phela o n'wina mi fanele hi ku huwa hina a swi toloverile leswi lembe ra mi ni tshikeninyana ni dya christmas ni dyela kaya va vanhu va xikwembu ni nga nghenangi jele